U da Sander li għad ħdejja u jekk għandkom xi ħaġa batu minna biex il-ħata ħara. Il-ħata ħara. Stajk ma tajdix, għax il-souvenir ta' kell. Oh, xiddu. U kemm idejquni dawk illi ma jiġbrux il-koko wara li aħralhom il-kelb. Kemm idejquni dawk illi jistmaw il-waiter zibel, tajja, jo jitnejku bieħ għax ikunu ċimejda rġil, jo ek, jo kellem ma teġi biex xħuħra ma jħatux kasu, jo jek jgħodu jiddisprezzawħ, taċċajt, Dak għandu familja u għandu xogħol. U din hija edukazzjoni li ma titgħallimhiex l-università, għax anke min imur l-università jaf jagħmilha, trid iżżommha! Kemm idejquni dawk li kull ħaġa li tiġrilhom f'ħajjithom iridu jtellgħuha bil-fors fuq is-social media ma' minn kollox jtellgħu il-face mask, jekk qalalhom it-tifel iridu jgħidulna, jekk għamlu deodorant Idejquni! Eh, kemm idejquni dawk li jarmu mit-taqqa tal-karozza qegħdin fit-2024 kampanji ġejnu sejrin, jew kelli jarmu fejn iż-żibel. Ejwejja, nibżaw għall-ambjent, ħbieb! Isna qed nagħmlu litanija ta' xi dejqu. Kemm idejquni! Jiena idejquni dawk li jpixxu ma jaħsrux idejhom. Dawk li jaqilbu l-lanes mingħajr ma jaxxu l-indicator. Ġiet inzertajt hekk. Mhux vera, xi karozza laqas tħallija xi ġbid l-istering. Ejwa, ejwa. Insomma, idejquna skoss affarijiet differenti. Imma mhux ħanibqgħu ngħidu xi dejja għalax ma nifqux ħammur naraw l-opra tal-ġimgħa. Hello, jiena Marija Hallas, I'm back! U l-lum miegħi għandi lil Mr. Cool! Mela Mr. Cool forsi ta' fuq, dan jiġbed ħafna, mhux jitkellem ħażin ta' jiġbed b'affarijiet bajne, jimbotta bajne insomma, jiġbed b'xaru, b'widnejh, kollox biex iktar. Bisnieni, b'dari, inkisser kantuni fuq l-istonku tiegħi fuq rasi, tladdaqit ta' mazza, narfa washing machine, travu tal-konkos, nixbet trak u affarijiet hekk. Tinkantaw fl-imkien, ejja għan niprivaw, ta' fuq la donna mobile. Ok? One. Senza.

U jekk għandkom lil xi ħadd li tiduna nagħtu l-opra tal-ġimgħa ibatulna hawnhekk. U kemm idejquni dawk illi meta jitkellmu ma' tfal jitkellmu b'ċertu arroganza. Mok li niġijin, ġini smajna. Ommi, ma ħallija, ma Hemm bidlu s-suġġett. Mela, ħafna nies. Fi żmien il-miljet u dejjem, ma ħallija. Dejjem, dejjem. Mort istaqsihom kif inti U flok jgħidulek tajjeb, jgħidulek u hekk. Insomma. Insomma. Mhux ħażin. Mhux ħażin, u fim nistajna konna ħjar. Xamil naħna morna fitri u meta nsaqsu li ġaħatu jidinna tajjeb, tajni ħrigal. Biljet għal Santas li til-astronaut. Għaw nis li meta tistaqsjom kif inti jgħidulek u hekk hija. Insomma, mhux ħażin. Jaħasra, di tagħmel dwejjaq kbar lil dak li jsaqsik, għax meta jistaqsik kif inti għax veru jkun jinteressah kif int. Issa kulħadd ikun għaddej minn xi ħaġa imma importanti li nkunu pożittivi. Issa jien li ħa nagħmel ħa ndur dawra hawn, nistaqsi l-mistoqsija u kull min jgħidli li hu tajjeb se ntih voucher. Kif inti? All right. All right, tajjeb, proset, taf għalfejn. Ħadida. Ħadida, hekk noħu gost. Tajjeb. Qed tara, bravu, talli għat li tajjeb, għandek voucher, hawn. U talli ġej, talli qed inkellmek qed nieħu pjaċir għax eh. għax nara, eh. nara ħafna affarijiet tiegħek fuq television u nuhu pjaċir ħafna. Mhux ħażin. Le, għad tirrisponditni ħażin, jasra, mhux mhux ħażin. Hello. Kif inti? Tajjeb. Tajjeb? Mela talli għat li tajjeb għantik voucher. Tajjeb? Biex kun tista tħu tfal eh, jilabu għal Santa's eh, Little Astronaut. Safal fej? Thank you, Għax hey. ħafna nies meta tistaqsjon kif inhom. eh, Tajjeb. jgħidu, Le, le, "Ija, tajbin, tajbin, tajbin, tajbin, Importanti, tajbin." da kulħadd kollu xi ħaġa. mhux Oh, hekk? mhux hekk alla ħares lejn. Imma importanti li nkunu pożittivi. Daqshekk. Veru? Daqshekk. Il-militu s-sena tajba. Lilkom ukoll. U dak kien shooter tal-lum u taf xi dejjaqni jien? Xiex? Meta programm jaqta' f'daqqa.